Дәге, дуслар, инде җиңел кул белән бәйрәмебезнең кульминацион кульминацион мизгеле алкышлап торыйк әле. Хәп. 63-нче сын. Хәзер кем икәнен беләбез?
63. Ул да булса Лидия Кузьмина, кеше нарсы. Лидия Кузьмина. Лидия апа, монда микән, биредә микән? Һәм безне бүләк менә шушындый Зур истәлек белән эшләнгән ул хәтта безнең, бу безнең бүләк сертификат Шифалы су Ижмин воды санаториясенә путевка квитанциясе менә. Менә аның квитанциясе. 6 айга язылган 63-нче квитанция. Менә. Телефонына шалтыратабыз хәзер без аның. Әйдә. Димәк инде Лидия апа үзе биредә күренми. Димәк, чакыра телефон.
Видео подробкасын алмый әле. Әгәр дә хәзер алмаса, бераздан соңрак элемтәгә кереп карарбыз яңадан. Бәлки үзе шалтыратыр.
И аны уже... Белми йөри ул, белми йөри. Үзенең шундый көчле, нинди яхшы Аны уже монда утырган дуслары, туганнары, танышлары күптә инде шалтыратып, сөендерәдер, шуңа күрә. Юк, ул әлидәдер әле диде, абзада сыер сау бери торгандыр. Ансы, ансы да булырга мөмкин. Әйе, хәр, мотор арасында йөри торгандыр, кичекте бит, мал карый торган вакыт, әйеме? Юк алмый. Соңрак яңадан шалтыратырбыз без. Хәзер бер генә секунд сезгә э, Баландыштан э, түгәрәк уеннан шалтыраталар. Минем исемем Айгел һәм минем ярымда Тирәче э, газетасы Тирәче информ газетасының баш мөхәррире Ленар Юсупович басып тора. Һәм без уйнаттык лотерея. Сез квитанция, сезнең квитанция беренче урынга лаек булды. Лидия Кузьмина. Кузьмина. Сез аның кеме буласыз? Анагы. Ә сез оныгымыни? Ә Лидия ханым үзе кайда? Урам ялага. Әйдәгез чыгып тоташтырыйк инде аның белән сөйләшик.
Хәзер фактик җитәләр. Ә кереп җитәләр сез әйттегезме әллә инде? Ә әйткәнем. Яз... Ә бирәс ниһаять, алмаз пока. Алла. Лидия апа исәннәрме сез? Исәнмесез?
Сез безнең җиңүче! Ура!
Әйе, менә бөтен халык, түгәрәк уендағы 3000ннан артык халык сезне тыңлый һәм сезне чын күңелдән котлый. Алкышлыйк әле, җәмәгать! Бик зур рәхмәт үзегезгә. Теләче информ газетасын һәрвакыт укыгыз, безнең белән бергә булыгыз, картаймагыз. Сезгә ничә яшь, Лидия апа? Мин аның кызы гына, мин язылган мин аны әни исеменнән. Мин телефоным шунда язылган инде. Ә шулай менә.
Кемгә яздырган идегез?
Әнигә дип язылган. Әйе, әнинең исеме ничек соң? Әнинең исеме Лидия. Ә дөрес икән, әллә мәйтәм монда. Әйе. Лидия, ха Лидия апа, алайса дөрес икән. Ярар. Ярар, Лидия апага ничә йөрсең?
Әнигә 78 яшь. 78 гәҗитләр укый рәхәтләнеп, әйеме? Әйе, инде күңелсез булмасын дип, үзенә генә күңелсез булмасын дип Әйе, яза әле. әйе, Лидия апа, димәк, безнең Ижминводы шифаханәсенә, санаторийга путевка отты. Путевкага Лидия апаның үзен җибәрә, күрегез, зинһар, яме? Алла, кадәр ясыз, бик зур рәхмәт. Сөендек шуны хәзер. Котлыйбыз сезне, ура!